Meni adım Ayşe, familiyam Abibullayeva edi, şimdi Bekirova. Qaysı, qaçıncı sene doğuldıñız? Men doğdım biñ doquz yüz otuz sekiz senesi. Anam aytqan edi, asıl aqlımda yoqtır doğğan vaqtıñ, tirekler şiçek aça edi, dedi. Bir eçkimiz bar edi, ulaqlağan edi, dedi. Dayıñıñ da oğlu altı aylıq bala quçaqta edi, dedi. Bilmeyim, dedi. Soñ men özüm çeşni on ekinci mart otuz sekiz senesi dep aldım pasport. Añlaşıldı.
A qaysı köyde doğduñız? Biz
doğğan köyümiz Büyük Siren. Kuybişevskiy rayon edi o vaqıtte. Şimdi endi Bağçasaray rayonı. Şimdi Tankovoye. Ana-babañız da Büyük Siren köyünden, doğrumı? E, anam-babam.
Avval qaçıncı sene, hatırlaysıñızm? Babam biñ doquz yüz, biñ sekiz yüz doqsan sekiz senesi doğğan. Maşallah. Babam Bağçasarayda doğğan, anam Pıçqıda doğğan. Aha. Anam ayta edi, biñ doquz yüz beş senesim diy edi. Anam doğğan yılı, biñ doğuz yüz beş senesim, dey edi. Men şay aqlımda qaldı.
Siz bir, nasıl bir şiir, şiirler bilesiñizmi? Balalıqtan belkim hatırlaysıñız, bir misal olaraq, Ayneni, belkim, anañız aytıp bergenlerin bir şeyler size. Balalıqtan men bir türlü şiir bilmeyim. Bilem, biz kireç-peç yanında otura edik. Babam kireç-peçte çalışa edi. Anda men çoq bara edim kireç-peçke. Prosta oynap, balalarımdan oynap bara edim. Balalıqta, Qırımda olğanda. Beş-altı yaşında bala. Amma evimizniñ de yahşı, evimizniñ içini arttaqı bir hane bar edi, böyle bir sep, bir krovat. Soñ oldı, balabam bir hane bar edi. Anı arttaqı üyde kravat samolötlar kelip bombalağanda, bizler o kravat tübüne qaça edik de, Oquñ, balalar, dua, oquñ, balalar, dua, diy ediler de, biz dua oquy edik. Kravat tübüne qaçıp kite edik, o bombalar taşlağanda. Soñ anam aytqan, pıçqıda cecem otura eken, sizler anda kitiñ pıçqığa, mında cenk bek kite, Büyük Sürende. Anda bekim yoqtırdır, dep, bizni qodalaq arabasına qoyıp, Ağam tartıp kitken, biz de arabadan kitkenmiz, yanında kitip. Anau yol kite de, şu yoldan. Soñ samolötlar da o qadar bomba taşlaylar, biz de çapa-çapa kitemiz. O araba da, biz de çapıp kitemiz. Nasıl bizge o bombalar tiymedi, bilmeyim. Soñ anda peşeralar bar edi, qoba.
Qobalarğa kirip. Çarpı bar, qoban qapısı bar, qapı degil, prosta proyom böyle açıq, qapı dayım. Anda kiredik, içi bollıq edi. Anda kirip oturamız, soñ toqtasa bomba taşlamağa, soñ andan çıqıp evge kelemiz. O bizim evimizge yaqın edi. Men közüm ögünde o qobalarğa kirgenimiz. bombalağanda. Şunı hatırlaysıñız, ya, balıq Da, közüm ögünde.
Soñ qapımıznıñ ögünde üç tane vişne tiregi öse edi, penceremiz, eki pencere bar edi pencereniñ tübünde. Evniñ içine biz çoq bala edik, qona qoyıp, bizge sofra qoya ediler, ufaq balalarğa. Böyle balaban stolda da anam, babam i büyük ağamnıñ, büyük tatam otur. Prosto tış kibik bilem, tış kibik. Soñ qabımıznıñ ögünde neme, kümes bar edi, ötmek pişirgen nesi bar edi. O kümeste tavuqlarımız qaldı bizni çıqarğanda. Babanıñ atı bar eken, o atı qalğan. Babam endi yoq edi ama, atı bardır da, bilmeyim. Özüñiz aqqında, özüñiz qorantanıñız aqqında bir-eki söz ayta olsañız, qaç adam edi, Qırımdan qaysı köyge tüştüñiz? Bizim qorantamızda doquz adam edik biz. Bir dane ise Qırımda keçingen bir qısqa ata-atamız. Eñ büyügi?
Eñ büyügimi, ekincisimi Qırımda keçingen. Qalğanı, bir dane ağam tüşti, cenkke qaytmadı. Qağanlarımız epimiz keldik Uzbekistanğa. Uzbekistanda hastalıqtan ana dört tanesi üç aynıñ içinde keçindiler. Bizler üç tane qaldıq. E, bir tatam, bir ağam, eki qız qardaşım üç aynıñ içinde hastalanıp, işik qopıp, açlıqtan keçindiler. Rahmet olsun canlarına. A bizler ana şükür sağ qaldıq üç tane. Mına bu anam, bu anam Bu büyük tatam. Bu büyük ağam. Bu sal fontanda otura. Bu tatam mında Aqmescit mikrorayonında otura. Bu menim. Bu ağam Lutfi keçindi. Elmira, Ömre qardaşlarım, Şevqiye tatam. Bular keçindiler Uzbekistanda. Üç ayıñ içine köçip ketken yılımız, qırq beş senesi. Mına bu kartoçka çıqtı, qırq beş senesi. Olar bu kartoçkadan soñ çoq yaşamadılar.
Qırımdan Qırımdan qalğan bir eski fotoresimleriñiz barmı? Qorantanıñ resimleri. Yoq, Qırımdan qalğan bir şey alıp çıqmadıq. Anam alar tüşüngen, bizni atmağa alıp keteler ğaliba. Evreylern attılar. Bizni yatma galpiteler dep bir şey almağanlar, anı qapığa kelgen üç tane soldat da bir şey almañ degenler, bir şey aldırtmağanlar. Bir şey almay çık çıplaq çıqqanlar. Biz Özbekistanğa kelgende bizni Üstümizdeki olğan şeyden keldik biz. Kiymege şeyimiz yoq edi. Anam bir kün anterin cuvıp caya da, endi qurğandır, barıp alayım dese, yoqtır. Soñ savsem napma bilmeyip, meni sarıp bir adyalçıqqa alğan ekenler Qırımdan çıqqanda. O adyaldan mına böyle ne etken de, eki dane lâmka qoyıp yip, Sarafan etip şunı kiygen, yazın sıcağında o adyaldan cürgen. Urbamız bir şeymiz yoq edi. Vapşe, poezdlarnıñ içinde çoq edik, toqma tolu adam ayaq üstünde oturıp. Çoqusı bitlip, bitlip kitti dep öyle eşitken edim. Bilmeyim, qaç sutka kütken soñ. Onı aytqanlarından bilem men, özüm aqlımda yoqtır. Qaplarını açıp, bir balanı da bir şeyler bergenler, dey. Amma aqlımda, közüm ögünde, poyezdlar toqtağanda qapılar açıla edi, soñ adamlar çıqıp bir yerlerge kite ediler, bilmeyim, su qıdırıpmı, yoqsam teneke üstüne qoyıp bir şey pişirmege, pite, un alğan adamları olğandır da, bir şey. Anı poezd uu-u-u dep qıçırğanda, er kes çapıp mine ediler. Ölelerni közüm ögünde qapıdan açıp bir şey taşlaylar, poezd kite, ölelerni taşlaylar, köterip atıp kiteler. Qazmaq, cıymaq, ana cenaze yapmaq qayda? Ölülerni nege taşlap-taşlap kiteydiler? Kimersi toqtağanda taşlay, kimersi kitkende taşlay. Eyle şeyler de ola edi. A, mına Özbekistanğa kelgende qaysı şeerge tüştüñiz birinciden? Şeer.
Qaysı şeerge tüştik? E. Aqkurğanğa. Aqkurğanda belki bir. Taşkentskiy oblast, Aqkurğan. Bir spetsposeleniye deyler, ne deyler? Rayon. A,
Oy, menim köjüm o günde bir obşiy baraqlar bar edi. Çoq adam içinde yaşa. Çoq adam içinde otura edi. Daja anda başqa milletler de bar edimi, bilmem. Aqşamları bir şeyler pişire ediler, qapı ögüne çıqıp. Aş-suv bere edilermi? Komendantlar kimler, soldatlar? Kimse bir şey bermey edi. Men bilmeyim. Bir şey bermey ediler.
Tapqanıñızdan aşardınız, e? Bu tatam Tikmege aveşligi bar eken ufaqlıqtan. O afe meni. O Qırımda tike edi, mında, e? E.
Soñ ana uzbeçkalarğa bir şey tikse, olar bir piyala pırnıç berseler, bir piyala maş berseler, ketire de onı qazanğa qoyıp pişire edik. Soñ boğday orayı derdi. Boğdayıñ başlarını cıyğanımız aqlımda. Epimiz, bala-çağa, tüşemiz o boğday pişken yerni uca orıp alğanlar, başları olsa, o başlarnı cıymağa bara edik. O közüm ögünde sıradan baş cıyım, boğday başlarını. Ondan soñ temizlep-temizlep,
şay etip, ezip, pişirip aşa edik. Yoq, bir şeyimiz yoq edi. Aytam da, açlıqtan ölüp ketti de episi.
Qırımğa qaçıncı sene köçip keldiñiz?
Biz Akkürgan rayonından Ferganağa köçtik. Ferganadan Üçkürganğa evlenip tüştim. Üçkürgandan yetmiş doquz senesi sentâbr ayında

Doqsan yedi senesi, biñ doquz yüz doqsan yedi senesi köçip keldik mına bu mikrorayonğa. Mında keldik, mında bir şey yoq edi, ot ösip, lavadında ösip tura edi. Tatamalar başta keldiler, bir çalaş yaptılar, otura ediler. Soñ ayttı, bir de bir balañı jiber menim yanıma, dedi. Piketlerge qatnap, uçastka alayıq da, qartayğanda bir yerde olayıq, dedi tatam. Soñ Susananı tatam yanına ciberdik. On yıl, üç yıl tatam yanında oturdı Susana da, uçastka aldı.
Belkim, özüñiz bir eski halq, qırımtatar yırlarınan bilesiñiz. Çareñiz olsa, aytıp olursuñ bizge yırlap, mümkün olsa. Nasıl yır ve Yırlap berseñiz güzel olur. Biz Özbekistanda olğanda pamıq cıymağa bara edik. Bütün cıyğan vaqtında türkü yırlap yırlap cıya edi. O vaqıtlar rus türküleri yırlay edik ama no tatar türküleri de soñ soñdan yırlap başladıq. Ama artist degilim. A nasıl qırımtatar türkülerini nasıl yırlaydıñız hatırlasañız? Tatar türkülerini? E, qırımtatar türkülerini.

Qız yolunı şaşırıp, quvanıp bizge kelir. Qız kelir qalqa-qalqa, balam elinde altın alqa. Qız kelir qalqa-qalqa, balam elinde altın alqa. Seni sevsem, gizli sevdim, neçün duydırdıñ halqqa? Seni sevsem gizli sevdim, Neçün duydurdın halqqa. Yayla boyu buzları, Balam, doğar o tañ yıldızları. Yayla boyu buzları, Balam, doğar o tañ yıldızları. Erte sever, tez bezer, Bizim köyün qızları. Erite sev, erite bezer, bizim köyüniñ qızları. Eşqıñızğa!